Үтүө күнүнэн бүгүн биһиги тиэмабыт Уһун аһаҕас дорҕоон эбэтэр дьуптуон кылгааһына диэн ааттаах. Сөп. Биһиэхэ дорҕоон ханнык араастардааҕый дорҕоон? Икки араастаах. Ханнык да араастардааҕый? Илин аһаҕас. Аһаҕас уонна бүтэй. Вот, биһиэхэ көрүҥ дорҕооммут аһаҕас уонна бүтэй диэн арахсар. Биһиги буоллар билигин аһаҕас дорҕооннор үөрэтэн дьабыт. Ону те Владислав эппитин курдук биһиги аһаҕас дорҕоон араалабыт кыараҕас уонна киэҥ диэн. Кыараҕас аһаҕас дорҕооннорго биһиэхэ бу и, ү, ү, у дорҕооннор киирэллэр, кылгастар уһуннара. Онтон киэҥҥэ киирэллэр э, э, аа, оо диэн кылгас уонна уһун көрүҥнэри киэҥкиирэллэр. Маны таһынан биһиги аһаҕас дорҕоону илин уонна кэлин диэн араарабыт. Тоҕо илин кэлин диэн араарар этибитий? Туох хамсыырынан? Туох хамсыырынан? Даад биһиги тылбыт хамсыырынан дии. Хамсыыр? Аха. Тылбыт төбөтө бу тииспитигэр сыстар буоллаҕына бу илин аһаҕас дорҕооннор Биһиги саҥаран көрбүппүт и, ү, ә диэн тылбыт кэннигэр ити тылбытын тылбытын кэннин диэки бу бэлэспит диэки илдьэн баран хаҥаран көрдөхпүтүнэ биһиэхэ ити дурҕааннарбыт ы, а, у, о буолан хаалаллар Уос, айах. Аха, биһиэхэ бу уос уонна айах диэн аһаҕас дорҕооннор бааллар. Манна биһиги И, А, И, Э диэн дорҕооннору киллэрэбит. Онтон уоска буоллаҕына, уос кыттыылаах дорҕооннорбутун киллэртиибит. Бу Ü, Э, У, О дорҕооннор. Сөп. Уонна кылгас ону Аха, ол бу иһигэр бээтигэр көстөн турар, ол иһин ону манна хоруйдатым. Көрүҥ эрэ маннык туох диэн баар? А, дорҕоон балаҕана диэн баар. Дорҕоон балаҕана так манна үйдээн көрүҥ эрэ бу илин кэлин аһаҕас дорҕоонноргут киэҥ кыараҕас тиэнгитэ барыта манна уос айах диэн барыта сылдьар. Холобура бу илин онно кэлин аһаҕас дорҕооннор диэн да балаҕан бэтэрээ түгэр туран дорҕооннорбун биһиэхэ бу илин аһаҕас дорҕооннорбут балаҕан кэннигэр турааччыларбыт кэлин аһаҕас дорҕооннор тураллар маннык көрөхпүтүн сөптөөн киэҥ кыараҕас диэн бу балаҕан өттө кыараҕас диэн арий синниир итиннэ кэлэн кыырыыр инньэ гынан бу манна турар дорҕооннорбут биһиэхэ кыараҕас аһаҕас дорҕооннор онтон балаҕан аллараа өттүгэр турар бу балаҕан кэҥиир сиригэр онно туран дорҕооннорбут киэҥ аһаҕас дорҕооннор эбиттэр сөп маны таһынан айах уонна уос аһаҕас дорҕоонноро диэн биһиги араарабыт так Оно дифтоннарбыт. Дифтоннарбыт. Дифтоннары үчүгэйдик билэр оҕо ити илин онно кэлин диэҥҥэ, киэҥ хараҕас диэҥҥэ олох буккуллубат. Вот, бу дорҕоон балаҕана диэн. Илдьэн кэбиһиҥ. Баҕар бэйэҕитигэр уруһуйдуоххутун сөп. Тэтэрээккит тас өттүгэр, абылаштаҕыт ис өттүгэр иҥин уруһуйдуоххутун сөп. Бу хайыаҕа, эһиэхэ кэлин туһалаах буолуон сөпта. Бүгүҥҥү биһиги тиэмэбит эппитим курдук уһуун аһаҕас дорҕоон эбэтэр дьуптуон кылгааһына диэн. Сөп. Быраабылатын так Ким ааҕыан баҕарарый? Ааҕыҥ эрэ. Сыһыарыы билиннэҕинэ сорохор тыл олох, олоҕун уһаатыллаах аһаҕас дорҕоонун эбэтэр дьу- дьуптоонун кылгас киэҥ аһаҕас дорҕоон солбуйар. Ону аһаҕас дорҕоон кылгаһына нэбэ- дэнэр холбу- холобур. Мгм. Үчүгэй. Холобурдары көрүөҕүҥ. Түөрт диэн тыл. Чэ, бэккэ билэр тылгыттаа. Түөрт диэн. Иһин былырын а, хаһыс кылаас этигитий? Былырыын. Төрдүс. Төрдүс. Көрүҥ эрэ, тоҕо, тоҕо эрэ төрдүс диэн тылга биһиги түөрдүс диэбэт эбиппит дии. Түөрдүс диэн дии. Үө дорҕо э, дифтоммут биһиэнэ биир ө буолан хаалган да. Төрдүс диэн э, кылгаан хаалар эбит. Сөп. А, эбэтэр биер диэн биһи тугу эрэ биэрэрбитин а, холобура маҕаһыыҥҥа тиийдэхпин тугу эрэ ылсахпына да хаччы биэрэбитин. А, ол ону бэрин диэн тыл. Да, уолаттар ордук туттар тылга було а, нууччалыы вариант давайся диэн тыл туттарга було. Артамон атын тос тылын марайда мары. Так, той диэн. Той бу ыһыахха, алгыска манна уонна оскуолаҕа сылдьан тойуктары истээччибит дии. Улахан тугунан сибээһинэн. Онтугайбыт була көрүҥ эрэ тойук диэн тылбыт той диэн тылтан таххыбыт ыллыыр тойар диэн тылтан да той диэнтэн сөп оо де бу туох саҕан тылбыт кэллэ ытаа диэн тыл да ытаа диэн Олох атаабатах киһи баар дуо эһиэхэ букатын? Бу хас бэһис кылаас олоххутугар диэн биирдэ эмэ да атаабатах киһи баар дуо? Киһи барыта утуйбат да диэ. Уонна наар куһаҕантан буолбатах. Наһаа үчүгэйтэн, наһаа аһара үөрдэххинэ эмиэ киһи хорохчоннор ытыллар. Ону дьол хараҕын уута диэн атыыллабыт да. Сөп, ытаа уонна ытат диэн. Ытат Чэ, биэс диэн, дьэ, эһиги бэһис кылааскыт бу кэллэ. Биэс, онтукайбыт биэһис буолбатах эбит, бэһис диэн эбит. Бэһис диэн. Чэ, дие, тугу эрэ дие, маннык дие, оннук дие. Да, ити тылбыт биенэ ис диэн сыһырыа билиннэҕинэ бэс диэн буолан хаалыы. Маннык диэн дэстибит. Кинилэр оннук дэстилэр. диэн тутталлар биһиги этиигэ да ылла онно эһиэхэ ыллыыр оҕолор эмиэ бааллара буолуо ыллаа дьоҥҥу тыллыыллара буолуо да тугу эрэ ыллан диэн эн бу үйэ тухары норуокка хандьаҥын ыллан эйигин элбэх ыччат биллин диэн этиигэ туттуохпутун сөптө төлө тугу эрэ төлө ону төлөт Эн уолгунан бу тугу квитанцияны төлөт холобура. Да, ирдэн көрдүгүт, хантах уларыйарын. Сөпсө көрүҥ эрэ, бу манна биһун сэттэлээх эрчиллии баар. Биһун сэттэлээх. Манна уларатан көрүөҕүҥ эрэ дьэ, устук буолар уолуйда боллур. Бастакы тыл, киэҥ диэн.

Дьара бэлиэтэн, хаалбакка бэлиэтэн иһиҥ эрэ, киэҥ диэни кэҥээ диэтибит биһиги. Кэҥээ. Сиэл. Уустук оҕустул. Сиэл диэн сылгы сиэлэрин ааттыыллар. Сиэл. Сиэл син. Бу киэҥ кэҥээ диэтибит. Сиэл. Сиэн, туох дьаһаныгытый? Сэлээ, Сэлиик диэн буолар. Аха, сэлиик. силлэ, О, дьэ, ити атын тыллатаҕын диэтин болдор. Силлээ диэн били туоххун айаҕаҥ иһигэр баар тугу эрэ э, олох тыгыырын кэбистиэн буоллаҕа дии. а атын тылга маппыт э, ол же товар гынабыт. Бу тыллары гынаҕына. Сиэл диэн буоллаҕына өйдөөн дии. Той туйук сүүрэр уонна хаамар иккардынан сылдьар маннык тэтими сылгы тэтимин сиэлэр диэн ааттыыллар. Сиэл диэн, сиэллэрэр диэн. Сөп? Ону буоллаҕына селика диэн буоллаҕына ол ата туох хайдах атый? Ол оннук үчүгэйдик инчэҕэттин. Күөлү кыччына. Күөл Кыра күөлү туох Кыра күөлү туох диэн ааттыылларын баҕар билэргит булун. Күөлүк. Oo. Күөлүк. Күөлчүк. Oo, Кэрэ. Күөлэ. Күөлчээн. Күөлүк. Биһи кырандахпытын оннук ырыа баар этэ. Кыра күөл туһунан. Күннүк урастыга тыллырыыр. Көрүҥ эрэ туох диэн Күөлчүк. Көллүк. Көлүк. А, көл.

Суол диэн чэрэ. Суол. Мм. Салаа диэн. Холобура, а, эһиэхэ иннигитигэр а, барыта отунан эбэтэр маһынан үүнэн турар сир. Ону салаан бардаххытына онно суол тахсар баҥхалар баллара дии. Салаат. Аха, салаа диэн. Ону салаатаххытына биирдэ тахсан көр. Сөп. Күөх.

Кыаҕыр. Көҕөр. Көҕөр диэн. Көҕөрбүт. От мас көҕөрбүт. Биин төттөрүтэ дии саһаран аҕай турар. Сейчас он. Онус.

оһоххун отун диэн олата оһоххун оһоххор буотта оҥор дии буолталаах сөп салгыы көрүҥ эрэ ити бүөһүн сэппит эрчиллиибитигэр сити этиигэ да түөрт этиини толкуйдуубут бу дьиэҕэ үлэҕит буолар көрүҥ бу хас Бу хас тылы хоруйдубутуй биһи? Сэттэ тылы хоруйдубут да. Бу сэттэ тылтан олаата мин түөрт тылы талаан ылабын. Түөрт тылы. Уонна түөрт этии толкуйдуубун. Этии толкуйдуубун. Так, манна туох ыйытыы баары? Төрт тылы итинник курдук оҥоробутта. Түөрт тылы этии оҥороҕун туспа этии. Холобура көҕөр диэн. Көҕөр диэн тылы мин ыллым. Онно маннык этии толкуйдаатым. Мин бүгүн дьиэбиттэн тахсыбытым. Ыал көҕөрдө. От-мас, от-мас наһаа үчүгэйдик көҕөрөн турул эбит. Эбэтэр он үс диэн буолуоҕунда. Бу тыллары можно эти слова менять? Окончанияген. Артакан сөп, аха, сөпкө айттым. Коля мия пуп-пуп тимбра. Любой тылы тохтохо апырта. Бу манна бар тылларын, бу хэтте тылтын Ханнык эрчили? Төрт предложение робите. Эрчиллигит бүйөһүн сэтте турус. Холобура онус диэн тыл. Мен убайым айыы кыһатыгар онус кылааска үөрэнэр. Сык. Холобура. Итиник төрдү да? Ага.